Upenyu hwangu hwanga hwakanaka ndinganyepe. Ndairarama upenyu hapana chandaishaya kunyange kuvana vangu vakangoberekwawo zvinhu zvakangonaka. Hapana chandaishaya kungave magariro ndaigara upenyu hwakanaka asi paakangoshaya chete kana kuti chekudya chechi handina kwandinochiwana nekuti ndakabva ndabuditswa mumba imai ndogara nevabereki vangu. Chechi two mwana wangu ane six years haasati aenda kuchikoro handina mari. Handishande ndinongorarama ndakagara nekuti akashaya ashanda four years chete pamine hapana mari yatakapiwa kana nasa kana chiMIPF. Iye zvino upenyu hwakandiomera zvekuti ndinorarama nekuendawo kumaricho kuti ndikashandawo ndikaonawo two dollars ndoku haikwane kuti ndiendese mwana wechikoro kana kuti nditenge chikafu chakawanda nekuti nditori munhu anochengeta vabereki vangu. Baba vangu vari vane 72 years Namai vangu vese vama old ages ndini ndinototarisa mhuri saka ndinotorarama nekuenda kumaricho hupenyu hwakaoma pari zvino kuti ndishande ndiende kure nevabereki vangu amai vangu vanorwara saka handitokwanise kuti ndishande kure kuti ndiwane mari yemwana yekuti adzidze

Bva mainn zvayavhara haa life yatirurarama yakaoma mvura tiritochera kure ofici tetitomukira kuti tiende kuchikoro tobva tienda kumvura todhileva ofici komboni yese inenge ichera mvura kunhu one totononoka kuenda kuchikoro nekuti titodaenda kumvura plus huni hakuna magetsi tichadoenda kuhuni tione kudzisa mvura dzekugeza clinic futi hamuna clinic yakavharwa totoenda kure kugejo kuseri kwegomo uku kuclinic zvafana nanhasi tatorovho chikoro kwezida unobaiwa vaccine rechitwo kugejo chatofamba long distance kutoendepi kugejo apa umwe anenge atorwara zvitori serious zvekuti ude kutoenda kuclinic hauna kana mari yekuti uhaye mota uchada kufamba futi long distance kuenda kugejo saka life yacho yatiri kutorarama yakaoma vamwe tiri maform four macandidates tetiri kuda kuverenga Of which takabvawo chikoro tichamboitana nemabasa ekuendawo mvura nguva yekuverenga tichitiwo chitarisiro kuti tokwanisa kuverenga manheru. Hatina mari yekukwanisa kutenga masolar kuti tione magetsi ekuti tiverenge saka zvinova zvinhu zvinotikanganisa kuti nguva yekuverenga hatichaiwani nekuda kwekuti hatina magetsi plus mabasa masikati kuti uone nguva yekuverenga masikati unenge uchichera mvura uchada kuenda kuhuni saka nguva yekuverenga tiri kuishaya. Zvandiri kunyanyoshuwira inyaya yeclinic. Cause kune vamwe vanhu votorwara nemaBP, maemergency cases anongo appear nenguva dzakangosiyana siyana. Saka dai vativhurira clinic mvura yaiswawo padhuze kuti tikwanisewo kuita sei kuita zvinhu zvedu nenguva tisave tichanonokawo chikoro nekuda kwezvinhu zvakadaro. Chimwe chinhu chatinoshuvira kuti vakuru vazive ndechekuti main dai yakwanisa yavhurwa cause kune vamwe vasikana havasisaendewo zvikoro vane vabereki vavo vakasofeiwa mabasa kare yekuti havana kana mari yekutoendawo chikoro vachava vanhu vaingomitiswa vachakwanisa kuenderera mberi nechikoro vamwewo ndivo vakungoenda mabhawa achitsvaga mari dzekuti vararame saka dai zvanhu zviri kukwanisika ndezvekuti maini dai yanga yavhurwa kuti vanhu vakwanise kubatsirikanawo vaonewo mabasa ekuti vana vakwanise kuenderera mberi nechikoro asi vanomira vanokanganiswa nezvinhu zvakasiyana siyana
Maini isati yatengeserwa TN tairarama zvakanaka kozi maini yairana zvakanaka munhu wese aenda kubasa saizvezvizvi vanhu havakwanise kuenda kubasa TN akatenga maini anotora vanhu vekubhinga anotora vanhu vekumuzarabani achisiya vanhu vemunzvimbo munhu saka vanhu vemunoma havana zvavanokwanisa kuita asi kare kare vanhu vaitorwa basa vanotanga kutora vanhu vemunzvimbo mavo votanga kushanda vozotorawo vamwe vekunze saka tairarama zvakanaka kurarama kwati kuita tinongorarama tichingokiya kiya zvatangowana zvekutengesa toenda tikada kunochera kunocherwa kuti tiwane zviwanikwa tinomhanyiswa saka kutongorarama zvezveya zvekumbunyikidzwa zvekungoti kana takaonawo mavheji tonotengesa kawanda zvatiri kusangana nazvo one hamuna mvura hamuna magetsi takadzimirwa magetsi kunzi hamuzi vashandi saka magetsi hatikupei hamuna clinic chaiyo kana mwana akarwara hatina kokuenda tinotoenda kuseri uko kumutoko road ndokwatoenda naye kuclinic muno hamuna clinic takamborimawo chibage chikarimirwa pasi saka titongori nenzara iko zvino zvakatooma kutoendawo kumaricho pazuva nogonoshandira three dollars three dollars haikwane kuriritira mhuri ndikashanda three dollars nhasi ndotengawo mafuta mangwana ndikashandawo three dollars ndotengawo shuga ndomararamiro atiri kuita kunoku chatingada kuti chigadzike nhau yemaini vakavhurawo maini ikatanga kufunctiona zvinhu zvese zvinoita zvakanaka magetsi chaiwo hakuna dai kwangu nemagetsi tinogona kuhodha kana zvino hodha ikatiisawo mafiriji tichitengesa matambudziko ari kusangana nevana vedu vechisikana nekuda kwehurovha hwana baba vava kungomitiswa havacharamba nekuda kwenzara vana vedu hava- havachakwanisa kupfuurira mberi nezvikoro kuzvikoro kwacho vana vari kungodzingwa saka vadzingwa nekuda kwekuti hatina kwatinowana mari vanenge vakangogara pamba vava kungodiwa chero nemakorokoza vanenge vachingobvuma chero murume wasangana nawo nekuda kwekuti mari yekuti vaenderere mberi nechikoro kana zvekuti waite hapana Wamwe wana wedu wane shungu asi mari hapana. Tikuda mari kuti wana waende kuchikoro. Tikudawo kuti vana wedu wavhurirwewo ma projects, mabasa ekuti waitewo wari pamba. Wamitiswa hawakwanisiwo kuritirawo wana wavo wawainawo nekuti izvozvi wakangogara. Kana. Nonzi chiko iyi senda yekuti vana vanokwanisa kuitawo macourses zvinotibatsira. Dai isusu tawanirwawo nzvimbo yekugara nokuti patatanga kugara munomu tainzi kuseri uko kweminda uko inzvimbo yakanga yakatengwa nemurungu wemaini muridzi wemaini kuti ndoichazenge ichiendawo ma 60 years kana nevamwe vanenge vasangana netsaona

Young women in resource rich Bindura share their experiences living in a mining community. Vabereki wedu isusu baba vaamai vedu vaishanda muno murenimeni varungu vachirimo amai angu akabva waberekerwa muno inini ndakabva ndaberekerwa muno murenimeni ndaberekerwa muno murenimeni takangokura tichingoti ndiwowo ruzevha rwedu nhasi uno kwauya varungu wo wakuuya mukati menzvimbo inoyi Voakushe dzeo kuti achada vanhu vomuRheni Main tatenga Rheni Main achada vanhu vomuRheni Main mutori masquatter. Isu tinogara mu one room nevana tine vana va say six vese vanogara mu one room mwana wangu akangopihwa mimba ari kuchikoro apihwa mimba ari kuchikoro bva ndangozvigamuchira ndokuti hapana kwanga ndichamurasira. Dzakapihwa mimba dzichiri pachikoro dzaive grade seven eh, murume wacho bva eh, takabva tasiyana. muno murezi mai titorarama upenyu wokungoti iwo hatina kuchera mvura kuchera mvura yacho mvura tinongotenga 20 bond one bucket hatina mari yekuti tiwane kutengerawo vana mapamba manepi chai tinogona kuwacha tisina kana sipo ndoti vatibatsirawo tivhurirawo makomba kuti tiwane kushanda pekushanda kuti tiwane kuchengetawo mhuri dzedu zvakanaka
ini zita rangu nonzi reginet jim ndine 16 years handina zvandinoita asi murume angu anoita chikorokoza vasikana vezera rangu vanoita zvechikorokoza chinonga matombo vachindonogayisa ndo basa ranoita kuti vazowana mari mukumaini wagod asi hapana chatiri kuwana Mvura chaiyo hatisi kuiwana iri kutengeswa, matoilet chaiyo tiri kumashaiwa, maclinic munomu hamuna. Vana chaivo havasi kupedza chikoro, vamwe vanenge vachitiza chikoro, vanenge vachida zvekuchera matombo.
Vanababa vedu vanoita zvemugodhi, vanochera mugodhi pasi ndopavanobuditsa matombo anenge aine godhi vachienda neekuchiguruguru. then wozotiigira mari tozotanga kuzoishandisa chinhu chinoitika muno muka vana vadiki special va ma 15 years zvichidzika vese vato mumereji hapana kana one anoenda chikoro achitopedza life yacho iri muno munhu ndeyakati omei manje sezvino zvakangofanira kuti inini ka ndine pamba pedu patinogara ndichienda kuchikoro ndichidzoka zvinhu zvandinodya nezvimwe zvandoona saka madhara emuno mune tukomana tudiki twakauyo nemari tuchinditiwo o oh, ndokwanisa kutambira kamwe kondivhevhawo ndotongoroorwa ndotongosiya zvechikoro bcause nenda kutoona kuti zvekuroorwa zviri nani pane kuendawo chikoro tendida kuzobatsirawo kuti vana vechisikana vapedze chikoro Izvozvi chero makatarisa vazhinji vedu vari muno mga vasikana vanenge vasara vashoma. Plus ma toilet muno munomu hamuna ma toilet. Tinototaimira manheru tine chingoitira imomo muberere memba imomo. Makatongofambawo munotongoona tsvina yatongozara. Kwatinocherawo mvura yekugeza tinotopinda mubako. Izvezvi yakasviba yangova matope ega ega but tikungoishandisa yakadaro. Yekumwa yachona inodhura hakuna kana mabhoo padhuze. Tinotokumbirawo kuti vatipewo mabasa vatipewo pekuti apa ndoo pedu patinoshanda apa nekuti kubatsirawo kuti vana vedu vechisikana vari muno vakwanisewo kuenda kuchikoro zvinhu zvingatifambire zvakanaka. Isusu mazuvano nekuvharwa kwakaitwa mainoti mazuvano hatisina mukana wekushanda Takungo vanhu vakungogara saka kazhinji isu maparents tiri kutadza kuwana mari yekuendesa vana kuchikoro and especially kuti magirls kana kanga asiri kutoenda kuchikoro akutoita zvekutoti vakomana anenge akutozoona kuti amitiswa and akamitiswa its obvious kuti vana havasi kubvuma vanotodzoka bheki kumba votanga kumuchengeta Nyaya yakanyanyisa iyoyo yema early marriages ne prostitution iri too much in the sense yekuti mwana kumba ndogona kunge parent andatadza handina musiwo wekuti ndingamupe something iye anonetseka kuti azvi understand kana kuzvigamuchira anofunga kuti regai ndingobuda ndonotsvaga mari yekuti kana nditenge tuzipi kana whatsoever Ini ndandichifungidzira kuti zvingabatsira vana ava poitwa ma, ma projects like saka pakaitwa ma projects yavo i think kana kuti vanozowana nguva yekuti vanenge vakuzodzipihwa mari idzodzo vachitengawo zvavanoda ndofunga kuti vakange vari occupied nekuita zvimwe zvinhu zvinogona kuvabatsira.

They can benefit out of that and we can benefit also. Then tovapa gold votitengera at their own price. That one is better than to say don't do anything. Be seated.
Vamwe vakomana vezera redu naana baba vatinoshanda navo vari kuzoabhusa madzimai echidiki chikonzero nei vachishandisa mari nekuti iguta rinowanika mari pose pose. Nzira dzatakutsvaga nadzo mari kumadzimai echidiki dzasiyana siyana, vazhinji vacho mumabhawa, vamwe vakutoroorwa nguva yavo isati yafanira nekuda kwedambudziko rekuti havasina kwavanowana cheuviri chinoita kuti vararame pamwe nemhuri dzavainadzo. Community yedu yeBindura ine mari. Pamaonero angu nekuti mamaini atinawo akakurisa zvakanyanyisa muguta reBindura, zvicherwa zviri kuwanika munomu hazvisi kutibatsira semhuri yeZimbabwe zvatinotarisira kuti zvichinge zvichitibatsira kusvika takatarisa chipatara chaicho hatina madzimai vechidiki nemadzimai vari kutambudzika zvikurusa kana nguva yavo ichinge yokwana yokuti vasununguke. Saka zvinhu zviri kusiririsa zvikurusa kuti madzimai ava dzimwe nguva vari kuzosunungukira muroad. Mukatarisa vamwe vana vari kuzofa tichitangadzira nekuti tozodyora vana muroad vatoshaika nekuda kwekuti vashaya zvikwanisiro zvingaite kuti vabatsirike kusvika panzvimbo yakafanira kuti vasununguke zvakanaka.

Nothing about the small town reflects that. Here are some voices from the community members.
Zvikoro zvavanoenda saka kune zvimanzizinzisi zviriko vana vavo vari kuenda vari kusangana nechallenge yekuti kana kukanaya kana anga ari kuchikoro hachakwanisa kudzoka kuno kumba nekuda kuti pana pachera pana pachiti pane chikoro chiri padhizinesi kuno kucho chikwadi hapana vana vari kuenda mheno na just right kupi kwavanoenda vamwe vanoenda kulenkop pakudzoka kana kukanaya zvadhakwa saka tachikumbira kuti kana dai zvaitawo kwanikwa chikoro chemajuniors vana vadika vanokwanisa kuita chikoro chavo chidiki chekuti vakwanise kudzidza vasingaende kure vanhu vakuru vari nana vanga vasati aplan vana vadiki kazhinji munomu vari kuwanzo vari kupinda paproblem yekuti chikoro anokwanisa kuchidropa nekukasika kana kuti ari kuma 14 years pamwe nekuda kwekonzero chekuti mari yachaikowo yakakwana kuti aende mberi nechikoro anobva agara agara anogona kungomitiswawo kana nemakurukota muno mune varume vakawanda anogona kungomitiswa kuti kodzero dzake dzadzvinyirika kuchikoro hana kuenda amitiswa mwana mwana wacho orambirwa ndeimwe challenge akusangana nayoyo kana kutiwo pamba da kuti vechidiki vawanirwa maprojects ekuti vaiti zvekuti nyange ndikani ndakamitiswa nemwana wangu ini ndokwanisa kuena ye living ndega chichemo chandiinacho inini chandinonyanyoziva kuti vanhu vazhinji vari kuchema nacho aa nyaya yepesendeji yemakorokoza chaiyo ndo imwe iri kuita kuti munzvimbo ino iyi tinyanye kuchema nekuti munhu ari kupinda pasi iye ndeye ari kushanda wobva anzi 30 percent kureva kuti 30 percent iyoyo vachitaurawo vanopinda pasi vanototi inorwadza nekuti gremu riri kunzi riri kutengwa ne40 dollars vari kuti pa40 dollars ukachera gremu uri kupuwa 12 dollars so tausa kuti munhu iye munhu anenge achitori nemhuri inoda kuenda kuchikoro inoda kurarama zvakawanda zviri kudiwa saka anenge ambochera magrems akaita sei kuti akwanise kuraramisa mhuri munomu tine dambudziko zvikuru sei nemaminas takakomberedzwa nechi nemaminas ndo zvinoraramisa vanhu vese vamuri kuona vazhinji asi tinosanga nemaproblems evana sikana hai anotori dambudziko rakanyanyisa vana vasi kukwanisa kupedza zvikoro vari kumitiswa nevana vadiki ndove ndo dambudziko rakanyanya ku kuomesesa muno munharaunda ndofunga inyaya ino vanoattractwa nemari dzinoitwa nemamainas saka vana vanopedzisira vakuita zvisina kururama nekuda kwemakorokosa e, pamazuva apera kusati kwaane covid dambudziko iro ranga risipo but ndiri kuona inini kuona kwangu nekuonawo kwevamwe takambogara pasi neutungamiriri tichimboonesana kuti chingava chii chiri kuitika takafunga kuti kudai problem yecovid yakaita kuti paite dambudziko because kumashure zvanga zvisiko mazuva apera takasangana nemwana ane about 14 years akambunyikidzwa e, ambunyikidzwa akapedzisira asanganisa nhengo dzakasangana but chakanetsa ndechekuti mwana yeye aenda mumaoko memapurisa haana kuita one week akabva adzoka arimo munharaunda anongofamba achishaudha vabereki vemwana uya akaitiwa chii akasanganiswa aka nhengo dzake Though it is quite rare and isolated, some local miners have been able to play their part in plowing back into their communities.
pane one mine anonzi faniwo musakanda haa ah, ndiye akavaka safe station amaona apo munhu iyeyi sofa aita zvinhu zvitatu zvinobatika zvandaonawo samaina asi vamwe mamainasi kunobuda goridhe rakawanda handina kumboonawo chinhu chinombouyawo kana chinosumudzirawo community inoi but fanirwa musakanda agona kuti vakira inonzi waiting room paclinic iye zvino izvi ari kuvaka chikoro chaari kubhadhara almost kuma 15000 us kuvaka imba yematicha ari kupromisa kuti vakirazve block rechikoro Dai tese tanga tave nepfungwa dzakaita sedzafanowo musakanda kana road yedu iyi dai tichifamba zvakanaka taifanira kungoitawo kana ku tichibatanidza mari tobatsira kanzuru yedu kana kuisa dizili chaiko taigara takagiredzerwa road redu but hai ndofunga zvisati torei kunetsa hameno kuda tichatombogara pasi nemamwe maminus toteedzerawo tsoka dzamusakanda kune vanhu vanouya kuzomaina vachibvawo kumatowns Vakati kuti vanenge vane mari dzavo vanouya nemishinari inokwanisa kuti vakwanise kumaina isusu hatikwanisi hatina mishinari inodi so vakauya nemishinari yavo yanenge vabva nayo samwe kunana harare kupi watevha kana kunana kadoma vanoyawo maina munomu then wotora gold riya voenda naro havaite prowl back kuno community saka muchiona nzvimbo yedu yakasarira kudai so
since 2017 the zimbabwean government has been vigorously preaching indigenization however very few people have benefited from this stance because true indigenization should benefit the poor